kwete kwete kana tese tikatambira shoko rokuti iro zanupf ndo musangano une nhorovondo musangano uyu wakatangwa Nevakuru vedu vakautanga panguva iyoyo sure uko, vazhinji havachipo. Saka iwe nhasi ukafunga kuti zanu pf unoisa muhomwe ah, unofanana navaya vadhirera vaifunga kuti zanu pf unoiswa muhomwe haikwani muhomwe kana mudhuku romunhu haikwani zanup f asi tese nokureba kwedu kana kufupika kuonda kana kufuta kunota kana kuva murombo tese tinokwana muhomwe yezanup f panguva yatei tiri vapenyu Zvino kana tose tadavira kuti ini newe tiri muzanu pf nokuvona mabasa ayo nokuvona zvayakamirira ah, obva waziva kuti hausi mukuru muzanu pf asi uri muzanu pf ndo mune masimba evanhu imwi makadai mose nobuwandi hwenyu ndimwi masimba ezanupf kwete ini pano kana vandigere navo kuno vose iva vandigere navo neni pamwe chete masimba edu anobva kwamuri imwi ndimwi vakuru ingozivai kuti e, anopa masimba nomupiwa mukuru ndiani mupiwe masimba ndiye mukuru nokuti kana asingadi haakupi saka ndichiti imwi eh, member dzezanupf somusangano wezanupf zanupf is a mass party ndokune masimba emusangano ndo vakuru vemusangano vanosungirwa kuremekedza membership yezanupf kuremekedza kuchemedza vanhu vomusangano kana vanenge vadero vachagara vagogara vagogara mari muutungamiriri nokuti vanenge vakudza vanhu vanovapa masimba okutungamirira kuno kumash west ndavuya tavuya iri nguva ine zvinhu zviviri chokutanga ndechokuti iko hama dzangu hatichiwiriranai kuti kwatava kuenda uku kwatatarira uku

where everyone is important where everyone feels he is a zimbabwean full and a fool this is a new dawn tine maziso asati vonesesi tinonzwa hatinzwisisi asi wakaropafadzwa iwe kuvona zuva ranhasi zimbabwe yava itsva zimbabwe ichatanga rwendo rutsva rwokuvaka zimbabwe yatinoda yatinowirira isina kuzvidzana asi kuti a ah, umwe noumwe ave neshungu dzokuvaka ave neshungu dzokubatsira Kana tadaro we will build the Zimbabwe we want. Kubva muna November sokurondedzerwa kwamaitwa naVice President Central Committee yedu muna November yagara ah, maG40 aya mambimbi ndoga aya arasei vakarasiwa e, paramende ikativo a tinoda kuti purezidenti vanga varipo vamugabe a tinoda muite izvi kana musina kuita izvo zvatinoda pane impeachment yatinokuitesai kuparamende yokuti muri kuregera zvinhu zvichiitika zvisina kukodzera kuti zviitike muchiregera vanhu vasina masimba vachitora masimba enyu vachiashandisa makatarira kudzamara ivo vati haiwa zvakanaka ndakuita step down sokurondedzerwa kwamakaita e, tikasvika pa24 november e, central committee yedu ikasarudza kuti ah, toda border jump yedu idzoke kana yadzoka ah, toiti ngaachitungamirira sapresident yenyika muna december patakaita congress yedu muna december mukazondisarudza kutungamirira musangano eh, paextraordinary congress yakazoitika muna december taita izvozvo takagara pasi nevamwe vangu kuti zvino rwendo rwotofamba urwu totanga nepapi toshuma ani nani mukati menyika kuti tava narwendo rutswa tine rwendo rwatava kufamba rwendo rutswa takawirirana kuti hapana nyanya isina vene vayo hapana mutunhu usina vazi Tavudziwa panapa kudunhu ratiri rino nderamambo nemakonde saka hapana kana pakati penyu pana umwe anoziva umwe mutunhu usina munhu ngaave ativudze tinotora hapana mutunhu muno muzimbabwe pakati pezambezi nepopo wakati mutunhu uyu hauna munhu saka naizvozvo takatanga chokutanga kuvunganidza mazano ese emuzimbabwe vanosvika 286 madzimambo tikaavunganidza kugweru tikasatika madzimambo namadzishe chivonai zvaitika mukati menyika yenyu mava nouronga utsva kana tofamba mumatunhu moziva kuti ndihwo umambo utsva hwavapo utungamiri utsva hwavapo tikatenderana saizvozvo asi dunhu nedunhu rina mambo ari ikoko tabatanidza madzimambo ose tetavumba zimbabwe a unitary state a united state yezimbabwe inenge yava imwe chete asi madunhu nedunhu rinenge rine vatungamiriri tikavona kuti kaa taita ichocho izvi tetapedza kubatanidza zvematongerwo enyika pamusoro penyika kuvapenyu chechipiri sekudhara kwandakaita eh, musi wa 24 november last year kuti the voice of the people is the voice of god the voice of the people is the voice of god chinodiwa nevanhu vamwari pamusoro penyika yavo chinenge chasungwa nevanhu pamusoro penyika yavo vakavungana vachiwirirana nokudenga chinosungwa saizvozvo saka makavona zvamakaita muna november makaita mazuva akati kuti kune muchifamba muharare makawanda zvisina kumbovonekwa nekune mamwe matunhu asi hapana kana eh, crime kana mhosva yakaparwa kwakuno runyararo vanhu vachiwirirana day in and day out zvose zvakashamisa pasi rose kuti chinhu chakadai vanhu vakawanda kudai vangaita zvinhu zvavo peacefully saka ndinoti kwamuri samazimbabweans god is with you god loves you naizvozvo tikati aiwa tochishuma kunanyadenga kuti vonai isu sevanhu namadzimambe ari pamusoro penyika atavungana ndokuunganidza vatungamiri vemakereke ese zvawo ari muno muzimbabwe kubva kumakatolika e, eh, mamethodisti maangirikeni nevedu vamwe vazhinji vandi hiriri vose tikaungana tikati imwi ndimi munochengetedza mhuri dzezimbabwe maererano upenyu hwamangwana ndimi munotirayira kuti kuti tive neupenyu usina mugumo mangwana tinofanira kufamba sei ndimi makamirira jehovha rekumusoro kudenga takaunganidza vose tikawirirana kuti chokwadi chokwadi kana takabatana namwari anofara saka takashuma eh, madzishe tikashuma vafundisi vedu vose kubatanidza zvepasi nezvokudenga tauta saizvozvo tikati ah, sevanhu vari pamusoro penyika tinoda ufumi toda rifa toda nhaka ko ndivanani vanoshanda mundima yenhaka these are captains of industry and commerce ndokwaunowana varimi ndokwaunowana maminers ndokwaunowana vetourism manufacturing zvose zvinoita kuti upenyu hwedu husumuke saka takadana musangano wemunhu wese ane zvokuita nokuita create upfumi mukati menyika captains of industry and commerce across the board across the economic uh, spectrum tikasangana navo kuti aiwa kuti nyika yedu ibudirire toda runyararo imwi vari muindustry and commerce tivudzei shungu dzenyu kuti hurumende munoda kuti iite chinyi kuita create environment yokuti mabhizinesi abudirire wealth itwe create vupfumi huvuye kuvanhu vupfumi huwande what atmosphere do you want what environment do you want votiudza saizvozvo ah tikawirirana kuti aiwa ndo zvinosungirwa kuita tikadana pakarezve eh, mavice chancellors maheads emahigher institutions of learning country wide kusangana nesu eh, vatungamiri kune matongerwo enyika necaptains of industry kuti okay kwatava kuinda toda development saka zvikoro zvedu zvepamusoro zvinofundisa maskills mabasa ngavafundise mabasa okuti all the products of our universities vanosungirwa kwa kana vabuda mauniversities vopinda mueconomy vachifita mueconomy kuti kwete kuti vana vanopedza kumauniversities voshaya mabasa otonotanga kufunda patsva so we want cooperation between industry and commerce and higher institutions of higher learning tadaro tikati a ah, hatifaniri kukanganwa kuti independence yedu yakavuya nani independence yedu eh, yakavuya ndisati ndataura ipapo regai zvenditaure kuti mashonaland west mashonaland in 1966 muna april 1966 eh, sezvamavudziwa ti atatova mumajeri ndokwakatanga kurira pfuti kuno kuvarura hondo yepfuti yakatanga kuno saka munofanira kuziva kuti imwi muri muso werevolution hamusungirwi kuva nekusazvirova zvifuva kuti the revolution of this country the first bullets dzakarira kusunungura nyika ino reparichitevuka zvakaitika kuno iko kuno zvakare kuchinoi saka hapana anganyora history yezimbabwe yeliberation of zimbabwe akasanyora pamusoro penyu imwi vemashonland west saka takati hatichivonai mawar veterans tikavunganidza mawar veterans ese tikataura nawo kuti aiwa kwatava kuenda uku toda tese tibatane tisunde tichiinda mberi muchitauravo shungu dzenyu isivo sehurumende tichitauravo zvatinenge tichivona asi tabva ipapo takazovona mayouths ese mastudents tikaavona eh, people with disabilities takavavona eh, bhezili wako vana mujibha nana chimbwido takapedzisa svondo rapera iri tichivona navo now what you were saying to all these people tese patamira takuenda mberi asi kuinda mberi kwatiri kuita bumbiro romutemo wenyika yezimbabwe unotiwo every five years tinosungirwa kutsvaka masimba matsva okutonga zvisingarevi kuti tine imwe mweya wokuti masimba anga amboinda kumwe nada inongova tsika yokuagadziridza tichiramba tichingoagadziridza achingova edu agoramba ari edu tichitonga tichingotonga vanenge vachipikisa vachingotongeka vachipikisa chingotonga saka naizvozvo nokuwanda kwamakaita uku madzimambo edu ose ari pano vokunamata vari pano vezvikoro vari pano vokurima vari pano makorokoza ari pano ah, eh, saka ndiwo inonzi zimbabwe eh, handingatauri eh, hangu mbavha asi everybody ari pano ehe nemabasa ose atinenge tichiita tiri pano zanu pf musimboti wedu une nhorovondo kwatakabva patiri nekwatinoinda asi murwendo urwu kune vanotsauka vachiwira pasi vachi eh, sembeu ya yakakushiwa eh, nemukushi achikusha imwe mbeu yakanaka pakanaka imwe yakaenda pane minzwa ape akati chibere yakange ichibaiwa baiwa majifote achabaiwa agobaiwa achingobaiwa mbeu yakanaka yezanup f ichingofamba ichingofamba ichiinda mberi takabatana tichiwirirana tichibatsirana tichitaura kuwirana norugare norunyararo munyika yokwedu. Iko zvino chatinoendesa mberi yes politics politics asi taakuti isu economics economics the creation of wealth tinoda takapiwa namwari wedu eh, maresources akawanda ari pasi pevhu akawandisa tine nzizi tine makomo tine mhuka zvinobhuruka nezvinokambaira zvedu zvose izvozvo ndezvedu takazvipiwa namwari tisina kukumbira saka tinozvichengeta zvinhu zvedu zvingatiruma zvingaita sei ndezvedu iko zvino izvi we are saying kumakore apfuvura aya takaita nhamo yakakura tasvika panyaya yevhu isu sezanupf takaenda kuhondo chichemo chikuru was the grievance on our land saka patakasungunuka after a bitter war armed struggle takati isu aiwa tinofanira kuzadzisa chinhu chatakaendera kuhondo chokuti titore ivhu redu saka takabatanidza ivhu nevanhu vanhu nevhu ravo saka tadaro task yatava nayo ndeyokuti ivhu iri ngarishandiswe it must be made productive we must make our agriculture modern We must modernize our agriculture. We must mechanize our agriculture. Asi toziva kuti nyange ukapiwa munda, ukapiwa pokurima, asi kana usina kupiwa zvokurimisa nemasimba okuti urime hazvibudiriri. Zvoda kuti tiite create tigadzirise kuti avo vanenge vari kuita mabasa okurima vatsigirwe saka muchivona tine mapurogiramu maviri tine purogiramu yecommand agriculture yatakatangisa about two and half years ago yandaitungamira iko zvino yakutungamigwa navice president vachiwenga eh, nana parents shiri ndo vaakutungamira iyoyo tameka shuwa kuti under that model yeagriculture nyika ino zvakare haichafi yakaita nzara tinokuvimbisai kuti kana uchifamba murodhi nzara ichibva nokokoko iwe uchibva nokuno nzara ikangokuti ba yotsauka kuti aiwa handifaniri kugumana nemunhu wezimbabwe we shall make sure zimbabwe again shall never have food insecurity nemaprograms edu atiri kuita asi takatsigirwa neprivate sector our business people our business community Muno muZimbabwe wakuita understand kuti aiwa kana mabusiness avo kuti asimuke agriculture inofanira kusumuka mining inofanira kusumuka infrastructure inofanira kusumuka pamwe mwedzi mitanhatu kana minomwe yatapinda eh, munew dispensation muri kungozvivona kuti masamba asiyana migwagwa yaakugadzirwa kana muharare mamuna mapotolo munongovona kuti hapana kwafamba wakadai uchashangana navanhu vanogadzira migwagwa kumarow areas e, maddf nemageng akawanda migwagwa iri kugadzirwa mabridge ari kugadzirwa tinoda kuti nyika yedu isimuke the 20 years ayanga asarira sure tinoda kuti what we say in english leap frog kuita jump tite catch up nemamwe uh, nyika dzakatenderedza nedzimwe nyika vozi madeveloping countries ari eh, muafrica uh, kana beyond africa zimbabwe must leap frog and catch up with the rest of developing countries and to do so ndo patakati isu nevakomana vangu navasikana we shall engage and re-engage the engagement policy inoreva kudai engagement tiri kuti all the nations nyika dzese dzepasi nemainternational organizations vanga vasina vukama nesu kare tiri kuti kwavari hantive neovukama asi tichiziva kuti uh, it must be mutual relationship vukama ihwohwo then reengagement inoreva kuti avo vakange vane ukama nesu vakange vadimbura ukama nesu tiri kuti aiwa dzokai tiite ukama kasi musingadi hatikumanikidzii asi tiri kuti si musuvo wedu sezimbabwe wakazaruka zimbabwe is open for business

across the board nemapolicies atava nawo okuti haiwa let us reengage let us relate let us be a member of the international community so sezvazvanga zviri nechakare chimwe chandoda kuti muziveko zvino ndechokuti e kuseni kuno ndasangana nemafarmers ndikasangana nemaminers ndikasangana nemabusiness people eh, kuno ku eh, mashoreland west now kuti tisimuke hapana province isina zvayakapiwa namwari hapana province inotiyo a isatina chatinacho kana iriyo kuno masholand west eh, province inonzi masholand best navaziyambe ziyambe eh, ah chii chamusina gold munayo madiamonds munawo copper munayo platinum munayo chrome munayo lithium munayo agriculture munayo e, magetsi ari kuno saka chinokutadzisai kuti mashanaland eh, best ibudirire seprovince chii saka zvataakuita pachinambo chokuti harare ibhamba zonke zvapera taakuti isu devolution of power masimba obva kwaharare tokupai kuno mokonewa moga mokonewa moga hapana kutendeka kuharare mokonewa moga imwi pachenyu motadza kurima minda iripo motadza kurima mbeu tichikupai motadza kurima matrakta tichikupai motadza kurima mafetiraiza tichikupai mhosva inenge ri yenyu mhosva inenge ri yenyu imwi navatungamiriri venyu totizve ko kunyaya yoku yemining eh, kuno ku eh, masholand west mune migodhi yakawanda iri kuno imwe yakanguri yavhariwa eh, iko zvino izvi munoyemuka kuti ndiri kutenderera takavhura mugodhi yekushavane yekumashava eh, kuyureka yureka iri kumashcentral i think uh, eureka gold mine takavhura uh, every day iko zvino izvo ndonouya tichidzokera futi kumasvingo kuvhura imwe kumat eh, south iri kwakamirira kuti ita sei tivhure migodhi yose zvava kufamba zvava kufamba hazvisi kwane hurumende aiwa asi kuti kuti tisimuke we have said zimbabwe is open for business saka tacreata environment yokuti uh, global capital global capital inofamba munyika dzese dzese ichitsvaka painovona kuti iri safe yazoziva kuti kuzimbabwe kuri safe kuzimbabwe they can come and invest and make money as well as develop bring new skills bring new technology to zimbabwe but zimbabwe will develop vakavaka njanji kana vapedza havaindi nayo vakavaka dhamu hapana anorisumudza kuinda naro vakavaka mugwagwa havasumuki kuinda nawo vakavaka chikoro hachisumuki kuindwa nacho chero chavakwa chinosara chiri muno and the skills will remain here so we are saying to our people kuno kuzimbabwe let us be recipient titambire vaenzi vedu vari kuuya for investment nokuti isi pachedu toga hong we want domestic investment in the country asi it is very limited tee tichidavo investment inobva kunze and uh, patakaenda muna january muna january i think eh, no muna april takaenda kuchina taenda kuchina ikoko tikatana xi shipping president waikoko anzi ah muri kudai chiiko nhai vanhu vezimbabwe tikati aiwa zvikwereti zvedu zvamunazvo zvatinazvo kwamuri tokumbira muzvitore muvharire mumba iyo titange patsva zvikanzi napresident i granted saka chii chamunoda zvatakakumbira zvose takapiwa hapana chatakakumbira chatisina kupiwa zvikwereti zvikanzi toisa parutivi tozozvivona mberi takapiwa 1.5 billion kumutsa wange um, 7 and 8 ndofunga munoyevuka tichiindako nevatungamiriri vandina vava tichinoita ground breaking 1.5 billion us dollars project iri koko svondo rinovuya ndofunga musi wemandere kana chingani ndandina minister wetransport this morning A third cheetah ground breaking paharare international airport another 250 something million yatakapiwa zvakare tikapiwa zvakare 680 million yokuvaka dhamu rinonzi kunzwi kunzwi dhamu takapiwa eh, mari dzacho tikapiwazve mari dzokuvaka eh, new city takapiwa mari dzacho tikapiwa mari yewater eh, and sanitation kuti tiite all these projects each project inounza mari mukati menyika inocreata majobs mukati menyika saka iko zvizvozvi muri kuona kuti every other week pane chatenge tichiita either ndiri kuita open zuro ndakaopena um, inonzi chii potras a big complex yange yagara makore namakore kubva 2011 asi ko zvino within six months takaipedza tikaivhura eh, nezuro nezuro zvakare tikavhura eh, zimbabwe stock exchange kare eh, kuti utenge mashares pastock exchange unoenda kuna broker onofira bepa after paper ofila bepa after paper zvava zvakare saka nezuro takaisa a new platform yokuti unokwanisa kutenga mashaya ako iwe uchiravura uri muna musengezi kana uchirisa ng'ombe iri kuchipinge unotenga mashaya pastock exchange nefoni zvava zvitsa izvi this is the zimbabwe we want the new zimbabwe zvose izvozvo izvo zviri kuuya eh, zvakatotanga ndoda kupedzisa nyaya yecommand tine command eh, agriculture yandataura tine presidential input scheme kudhara eh, mainputs aizovuya muna december kuchristmas kana yatopfuura zvasiyana masamba asiyana taakutodistributa iko zvino mapresidential input support scheme iko zvino mvura isati yanaya vecommand agriculture vakutanga kuwana zvinhu zvavo iko zvino mvura yasati yadini yanaya to make sure kuti aiwa toda kuti we make sure we must eh, be on time support our people tikaenda kucotton e, tichatsigira cotton yakambe yawira pasi iko zvino ise hurumende takwidzidza mutengo wayo wapa 52 cents i think 52 cents per kg tiri kupa zvakare eh, mainputs free of charge kana kuri kucotton tinokupa seed tinokupa chemical iwe chako kurima worima zvako wotengesa mari ndeyako ukada kuisa mupiro ndezvako ukada kurovora mudzimai ndezvako ukada kutenga chii ndezvako ukada kunomwa pandhari hapana anokuvhunza asi oyemuka kuti unofanira kuzorima zvakare tine iko zvino maprovinsi ana kufanana eh, kuagriculture maprovince akafanana nemat north nemat south nepart of midlands part of masvingo havana eh, eh, eh, ivhu rakanaka rokurima kana mvura yainaye maningi saka tine command livestock yakatotanga iyo command livestock takatanga nayo takatanga kuvarura kugwanda

e, kuendesa kusouth africa ndanakirwa e, saka ndokwatakatanga ikoko e, kugwanda tikapa 1660 mombe kuvanhu kumadzimai nemhuri dziya dzisisina vanotungamirira takavapa is just the beginning we are beginning each province tine mari inokwana uh, eh, 10 million us dollars inotenga ngombe ikoko tichidistributa kuvanhu techiti isu eh, the lowest munhu atinopa tompango matokazi matatu vamwe topa 5 vamwe tinopa 10 iwawo kana wapiwa unogara makore mashanu pamakore mashanu aya mombe yainenge yaberekawo kana katatu kana kana hati tiyabereka katatu zobva kuti yanga iri one zodzava four asi chikwereti chinenge wapa one yokutanga ndiyo anozobhadhara after five years saka hapana chimwe chinhu chakanaka saichocho svondo rapera iri tatiri kumatebereni north ikoko takaita the same thing asi n'ombe dziri tine vakomana vedu vari kutenderera vachitenga n'ombe zvichapararira kuuya kwese kwese so that we empower the common household we empower the common family nokuti kana mai vakana n'ombe dzavo tikavapa n'ombe dziri shanu imwe neimwe ikabereka vana vatatu i15 saka sure kwamakore mashanu vanenge vane ngombe dzavo 20 15 dzava dzavo idzi idzi shanu ndo dzavachabhadhara mungaona kupi hurumende yakanaka kudaro hakuna haleluya haleluya saka ndokuona zvakare kuti tinoda kuti vanhu mamusha eh, amene vanoera hove indava dzavo tiri kupa fish hove anidika dzinopiwa zino naamai muchinguri idzodzo wherever there is water une kodzero yokuinda kuministry yewater eh, neenvironment kupiwa mafingerlings akawanda in hundreds of thousands moisa madam after six months or so dzinenge dzakura morongera how to maintain and how to harvest so, so that kana kumamisha ikokuku eh, upenyu hwevana vanowana eh, eh, eh, nutrition yakadini yakanaka kwavanenge vagere kozoti vanenge vachidavo havo e, nguruve poultry huku kana zviuta tinokutsigirai e, moita zviuta zveine huku takati e, veministry yekuagriculture e, inotungamirwa navaperenzi shiri well eh, ndo ministry ikoko asi kune agriculture kune water eh, kune wildlife and so on kune tourism kwose ikokoko vachitungamirwa ipava apa navachiwenga chechiti isu a ah, kana wada kuita zvandakuita tinokutsigira mungaitai negroup muchida kuita fete nen'ombe kana moda kutenga n'ombe dzenyu kana ihwai kana ihuku kana imbudzi kana chinyi huyai come forward will give you we have a, lo, we have a facility a loan facility yaunopiwa of course kana dziri huku adzi dzekupi 5 years kubhadhara huku dzinongoti some weeks dzee dzakura nokuti sehuku idzi takanzwa kuti eh, kuchina kuchina eh, vanda huku dzakawanda zvisingabviri maroad runner saka patakabvunza kuti moda ngani vakatiudza tikatikomuno munyika tine ngani ah, mai ndokuona kuti nyika dzedu dzo huku dzatinadzo munomu dzinongodliwa masikati one day kuchina dzapera saka tete tatova nemakambani matatu ari kuharare ari kungoita basa rokuproducer eh, maroad runners asi toda more and more groups of people vatinokwanisa kutsigira kuti vaite izvozvo izvo eh, handidi eh, kupfuura nyaya yefaming ndisina kutaura nyaya eh, yeadha ye Kose kwakune adha muno muzimbabwe takamusidzira adha each year adha is growing and growing tiri kufinansa adha not from government but from public funds and from apps atiri kuita zviri kutifadza takatanga nokumusidzira zagrinda munoton ikozvo tiri kuvaka imwe plant yakafanana yemunoton tiri kuvaka kusigodhini kumateberen south zvokuti izvozvo izvo kuinda nokuinda each province inenge ine center yeagriculture eh, where thereis production pane center you produce toisa eh, eh, ma, kuti eh, madryer muprovince imo pacenter vodryer toisa masailo oisa chibage choenda masailo tobvapo toita milling company saizvozvo izvo takatopedza the first station takaipedza kumangwizi kumapisa kumadevelopment south we shall go round all the province tiita saizvozvo so that uh, we make sure from production processing and marketing the entire value chain inofanira kunge iripo kuti zvinhu zvori zvifambe zvakanaka ndobva ipapo eh, kuno kumashonerand central mashonerand west im sorry kuno kwenyu kumashonerand central kune nyaya yeenergy infrastructure development energy mune tine eh, kariba hatina nguva yakareba yapfuvura e, taita e, launch 300 megawats dzakagadzikwa kuno uku now magesi acho tainzwa kumwe kwanaenza kuti a ah, anongozopfuura achipfuura nomuno imwe misha isina magesi ovuya omhanya oenda kumwe and so on and so on aiwa magetsi haasi eprovince magetsi ndeezimbabwe asi we have a program tine program yokuti iyo currently magetsi atinoda muindustry and commerce its around 2.5000 megawats hatisati ava nawo asi nemaprogramu atinawo okugadzira magetsi matsva eh, ekariba ndataura ekuhwanga andataura 600 megawats which will come on stream ekubatoka gorge tatine meeting yacho madeko yekubatoka gorge takataura napresident counterpart vangu wekuzambia valungu tikawirirana batoka gorge again iri kuno kwenyu kunoku kana yabuda inenge ine 2400 megawats so we are so determined but in three years time we should have excess power in zimbabwe would want power to spread in all the rural areas zvikoro zvedu maklinika edu ose in two three years to come tinofanira kuona kuti tiri kuparadzira magesi pose pose atiri kuvaka iwayaya so kozoti eh, zimbabwe ine nyaya yekuti zuva togara tichikuva naro solar energy tine three projects dziripo eh, dzesolar energy again each, each project ine 100 megawats so all together is another 300 megawats zvokuti izvo at the end of all these projects when they come on stream dzichiinda pa, eh, pa national grid yedu tinenge tava nesufficient eh, power yokuti nyaya yeload shedding will not be an issue for zimbabwe now this is the zimbabwe we want this is the zimbabwe we must build kuti tivake ah we must create an environment yekuti hapana section yecommunity inoti yasara sure hapana mazuva akadini apfuura aya takavhura bhengi rokutanga ramadzimai microfinance bank madzimai anga achishaya access to money vachishaya kuti konzi vachida kuti vaite kaprojekti kavo kangava kehuku kangava kokusona kangava kei whatever project vanonzi tipe security vanoiwana kupi security amai kumusha saka tava nebhengi risingadi that nonsense takava nebhengi rokuti kana amai vakaenda vachionekwa kuti vane fungwa dzakarongeka vane zvavafunga kuti vaite vanopiwa mari pachena voita purojekti yacho and the history shows that madzimai anodzora mari madzimai are honest vanoita repay maloans avo saka tava nebhenki ravo takazovhura rimwe bank uh, again last week iyi uh, empowerment bank yeyechidiki again we want our young people to be empowered gone are the days when our institutions produce vana vakananga kunotsvaka mabasa takuda kuti vana vanenge vachibuda mainstitutions edu vave vana vanokwanisa kuti vanoungana vari vaviri vari vatatu vari gumi voita project yavo voenda kuempowerment bank vopiwa mari to begin businesses and they create employment and they create uh, wealthy avo vane zvipo zvokushanda they are allowed to excel and become millionaires hatifanire kuti kana munhu ati amire netomusamwira aiwa kana uchishanda you must be rewarded nokushanda kwaunenge uchiita vatisingadi mbavha pasi necorruption pasi necorruption we want hard working zimbabweans we want a culture of hard work and the people must be rewarded for their hard work. And this must prevail in a situation of peace and tranquility. And chokwadi mazviro kwazo mazviro kwazo kana Jehovha anopupura kuti nyika ino ino runyararo hongu tine avo vashomanane vasina Mweya wokubatanidza vanhu vasina mweya worugare vanongova nomweya vavete vachifamba vanenge vachingofunga mhirizhonga vanenge vachingofunga kukanganisa vanenge vachingofunga umhesva mukono tiri kuti kwavari haiwa hama dzangu imwi vezanup f tuvanhu twakadero uto tumabato itoto uto kana kavuya kakapfura pamba penyu bikira sadza kapfuvure kangira maputi kadle kapfuvure kana ane nyota mpe mvura yekumwa adini apfuvure hatidi kurisana navo we are so big to be worried about these small little groups which go on making noise and noise they make more noise in the press that's where they are making noise kwete munyika munyika havana chavo musi wa 30 july ndo musi wavachaziva kuti nyika ndeyani nyika ine varidzi musangano wakaiswa najehovha jehovha wehondo akatungamirira musangano hausati warasa musangano wawo iko zvino jehovha wehondo akundava jehovha worugare taakuvaka rugare munyika yedu iko zvino izvi zvakare panyaya yeinfrastructure development tine nyaya dzokuvaka eh, migwagwa eh, ukaona migwagwa yako zvo unobva muharare uchiinda kwamutare weare dualizing that road not with any foreign joint venture tiri kuita sehurumende however nokuti tinoda kuita speed up uh, leapfrog our development in terms of dualization yemigwagwa yedu kana kuita widen migwagwa yedu tiri kukumbira eh, makambani anobva kumwe nemari dzavo kuti vavake kubva kubide bridge chirundu highway bide bridge masvingo harare harare chirundu bide bridge blawayo eh, blawayo victoria falls tiri kuvaka zvakare ndofunga makanzwa nyaya yekukazungula kukazingula uku pane kuwirirana kakaitwa nenyika nhatu nyika yedu yezimbabwe nenyika yezambia nenyika yebotswana kuvaka bhiriji rimwe eh, kukazingula nokuti bhiriji repavictoria falls redu riya iri harikwanisi kutakura zvinhu zvakanyanya kurema

kam ian kama kudoti atina vamugabe varume vari vatatu ivavo vanga vasingazvizidzani zvakakwana saka paa pasina kuva bridge rakaguma rovakwa nenyika mbiri zambia nebotswana asi patakazongova nethis new dispensation tikaindako zvakatora seven minutes kugadzirisa nyaya tava kuwirirana bhiriji rava reduvo iro rekukazungura rava rezambia rava rezimbabwe rava rebotswana saka munoona kuti navavakidzani vedu vose tiri kufamba navo zvakanaka e, pane nyaya yandida kuti nditaure zvakare panyaya yecolbert methane cbm iyo icall kwatinokwanisa kuti vane fertilizer yedu nemafuta ne, ne ekufambisa diesel nepetrol taziva kuti iko zvino tine eh, call inoita izvozvi iri kuma eh, matnorth yakawandisa tiri pakati pokutaura nemakambani okuti aite izvozvo sure kwemakore mana kana mashanu nemakambani iwaya tinenge takuproducer fertilizer yedu hatichatsvaki fertilizer kubva kune dzimwe nyika tinenge tava kuproducer eh, mafuels edu up to about 8 million barrels a year kubva ikokoko nyika ino inongoshandisa about 5 million saka tiye tatova neextra saka all these projects unovona kuti zanupf iri kuronga development haisi kuronga disruption haisi kuronga demonstration tiri kuronga development kumeka shuwa kuti zimbabwe yaenda mberi zimbabwe becomes a new jewel a jewel of africa where everybody shall rush to zimbabwe ichadzoka nguva yekuti zimbabwe again shall be shining star on the continent and for that to happen it is ourselves together working together peacefully United as a people but under the banner of ZANPF under our national flag flag yedu yeZANPF inotibatanidza our national anthem yatinoimba inotibatanidza ndo patoti isu semazimbabweans our flag shall fly and fly our anthem we shall sing ourselves generations to come shall sing that song our zimbabwe shall remain our zimbabwe ndiri kunzwa tumwe tukomana tiri kuti tawada kuzochinja zita rezimbabwe hamene tivada kuti inzi ani asi zimbabwe shall remain zimbabwe it is our zimbabwe vanorota havarambidzwi hapana anokwanisa kuvaka jurawall yokurota kuti nusarota ah, marota anongofamba pane jurawall nepasina saka kurota hakurambidzwi asi reality will remain reality zimbabwe will remain zimbabwe tinodazve zvakare iko zvino ukatarira muharare nemamwe madhorobha atinawo housing is a problem kune vanhu vanongovaka chero pavada kuvaka vanongovaka hapana mugwagwa hapana mvura hapana eh, matele system hakuna zvose izvozvo izvo aiwa that is a thing of the past ndozvaitwa neg40 izvozvo zvakapera now maland barons maland barons you are warned tine uh, uh, commission of inquiry iri kuita izvozvo the pre preliminary report yaunza so far ah, ndava nawo mazita emaland barons akati kuti haisati yapedza kuinda mberi kana vapedza akaisa kutaura kwandakaita gore riya mwedzi uyaya ndakati vakabisa mari muno munyika vachiindisa kunze ndokupai three months kuti mudzore mari idzodzo kana mukasodzora ndichataura ndakazadzisa izvozvo So far palast time yandaitawa nagavana tatava ne850 million us dollars yakadzoka yakanga yabuda kunze yakadzoka mukati menyika nenyaya iyoyoyo saka tiri kuti isu kumaland barons zvandakataura kuna ava ndozvichauya kwamuri kana mazuva achaakwana saka we also now want kuti ka tovaka dzimba dzedu tisaramba tichingovaka tichipararira tichipararira it is time now to think for the future we must also build in up tichipinda kumusoro muspace so that uh, we don't just continue going and going tichipararira pasi apa we want modern buildings all the modern countries developed countries vanovaka vachinda kumusoro uda space ndo zvatinofarira izvozvo ndo zvatichaita muno muzimbabwe we are going for that we are making sure kuti mavtc vocational training centers dzedu country wide tiri kwaita vamp nokuapa manew equipment nokuvapa new skills kuitira kuti aiwa vashande nokusimudzira nyika yedu right ndoda kupedzisira ndichitaura the electoral process tine maforeign election observer missions who have come into our country ndiri kuti kwamuri mazimbabweans mazimbabweans we are a peaceful people

maleaders iko zvinei 23 ini ndiripovo ipapo umwe neumwe anopiwa nguva yokurotomokavo zvake patv zvose izvozvo tiri kuti aiwa mafuta unobva wavona kuti a ah, eh, ah, iyi ndiyo inonzi the new dispensation ine democratic space for all political leanings in our country

tofanira kutogarira celebrations iko zvino zvatataririra tatotaririra eh, kuti macelebrations edu tinoaita sei nokuti tiri kuona kuti aiwa zanupf chero kwawainda chero ukangobaya munhu wako pamepe ezimbabwe ukaenda ikoko unowana zanupf iriko ukaenda kumadekero zanupf iriko iri ukaenda kumabvazuva zanupf iriko ukaenda kumadekero kumavodzanyemba kuchamhembe zanupf iriko ukaenda kuvadiki zanupf vanayo ukaenda kuchembere mudzimba zanupf vanoiziva saka Hapana muno muZimbabwe paungafamba ukashaya ZanuPF. Victory is certain. Victory is certain. Tese takadai tangomira mabiko asi musi wacho musi waJuly 30 ndiri kuti kwamuri mose together Dzvamu dzvamu kuinda kunovhota. Dzvamu dzvamu kuinda kunovhota. Together we will rebuild our nation. Together we will build a new prosperous Zimbabwe for all, for better jobs, better accommodation better life for ourselves for our children and for posterity vana vedu vachavuya zvizukuru zvedu zvigotaura kuti hongo vana mukoma nana sisi vedu vakatungamira vakatigadzirira nhaka nhaka isingaperi nhaka isingavori nhaka yokuti mazimbabweans anofamba akasumudza musoro achiti ini i am a zimbabwean i am a master of my destiny i am a master of where i want to go i determine the direction i determine the pace of development because

pamberi nezanp pamberi nemasholand west pamberi nemasholand best pamberi nokuina maelections pasi nemhandu pasi nemhandu pamberi nokubatana pasi nemhandu i thank you

Chikwangu, Chikwangu, Mururu naMuridzo. Ngatigare hedu pasi tisingapedzi nguva, tese tazvinzwa mashoko anodakadza ewisdom tonovhota musi wa 30 taakushedza seneta chief dandawa vauye pano vazotenda kuti machifi vatende kuda kuti tiwane assurance remaelection mambo svita ehenyu baba seneta mambo muuye muzotitendera zvataurwa nemukuru wenyika mambo vari kuuya maita henyu mambo pamusoroi pamusoroi vabereki mese makunda kuti munge muri pano e, ini ndinotendawo nungo yandapiwa dare ragara rakudzwa kare saka ndaakungotaura zvimwe ndichaita kunge ndichatidzokeredzei asi haa purezidendi vabata zvose zvokuti hapana chavasiya asi ndichataurawo kuti vazive kuti kumusha kwatabva zvavanotivimbisa purezidendi nezvavanotumira maministers neutumwa hwavo kuti zviri kusvika kumusha mashoko angu ekutanga president ndofunga mambo bata bata maererano nenyaya yerunyararo zveshuwa kana kumusha kwatabva handisati ndamboona maelections akadai madzimambo tiri kukurukura nekuda kuti makare kare maelections ese mamwe anga achiitika kubva patapinda muindependence e, kwakuine dambudziko kwakusina runyararo asi pamafambisa shoko rerunyararo president Ah, kumusa maelections vari vanhu vari kuita mabasa avo zvakanaka vari kukambena zvakanaka kune runyararo hakuna kana dambudziko koitawo kwatiriwo madzimambo e, madzimambo vari kutenda zvikuru purezidendi pamota dzamakavapa dzekufambisa vamwe vanga vatove nedambudziko rekuti kufamba kwava kwakunetsa asi makativimbisa mukati hamota dziri kuuya zvoshuwa vamwe vanadzo asi vamwewo havasati toziva zvedu kuti dziripo e, mapresidential inputs aripo takatosvondo rese ratopera here vanhu vari kutoora kune dzimwe nzvimbo haasati wasvika e, kwozoita chimwe chichemo chabva kumadzimambo president maererano nenyaya yeminda mamwe madzimambo havasati vawana minda vamwe vanayo minda yacho maofa leta vanawo asi hapasi kugarika pamunda pacho ipapo saka taikumbira kuti vabatsirikewo kuitira kuti vakwanise kuita farming yakanaka kwozoitawo kana pachirongwa dzadzine shuro yekuti vawanewo pekuti pekuti vaendewo vanogara vachirima wepapo kuti command farming ikwanise kuvashandirawo zvakanaka eh, president izvi zvinhu zvakutondinetsawo asi ndaita rombo rakanaka ndakwanisa kusangana neni nemi president eh, kunzvimbo kwangu kwangove neumambo hwakungonyuka e, kuna mambo akaapwendwa kunzvimbo kwangu e, taamadzimambo mairi asi handisati ndazviona kuti bhusi imwe chete nepfekewa here nemakumbo two saka ndaikumbira kuti mutibatsirwo ipapo nokuti nzvimbo imwe chete haigona kuti ite madzimambo mairi e, chekupedzesera sezvo zvichinzi zvagara zvotaurwa president madzimambo vandivimbisa 100 percent votes musi wa 30 july saka tiri kutarisira resounding victory chaiyo chaiyo president e, ndataura mashows tese chinzwa saka ndinovimba haa musi wa 30 july vanhu vese vachangomukira kunovhotsa muchazviona mega kuti aiwa mashows iripo nenguva yandapiwa ndinokutendai mese makunda kuti munge muri pano kuti tizvinzwire zvese zvamauya nazvo zvamatwinzira president ndatenda zva maita enyu mambo mawaka mudenga titende mambo

takupa honorable vice president chimuti chatakabata ichi pamusoroi comrade president pamusoroi mose macomrades muri pano Chando chapenga kuno kuMashonaland West, Mashonaland Best, asi tinoda kuti kurimwe gorosi rivepo, mvura igonaya. Saka president vedu Vapa masora giza kuna mambo woga woga kuti vagogeza mvura inopisa ndiko kuti vagotonga zvakanaka nekuchengetedza ivhu redu nenzira yatinoda tose aiwa tibatsirei kutenda kuna president chipo chavapa kumadzimambo maoko mudenga madzimambo apiwa zvipo zvokuti vageze mvura inopisa handei kwakwakwa kwakwakwa kwa zvakare kwakwakwa kwakwakwa kwa chikwengu chikwengu Pasi nemandu mazvita regai ndichisheedza chairman veprovince vane mashoko avainawo notenda pisi pamusoro iyo excellence pamberi nezanu p f pasi nemhandu pamusoroi your excellence pamusoroi vp vedu nhengo dzedu dzepolitburo Province yenyu yeMashonaland West yafadzwa nekuuya kwamaita kuzosangana nemhuri yenyu saka admin district yedu yekuhurungwe ndobva yati haa tiri kuda kubvisa mombe two on behalf of the whole province dzekupa president saka ticharonga napa kuti dzinge dzichitakurwa tozodziunza kwamuri tinotenda nechido chamaita kuuya kuzotaura nemhuri yenyu tatenda maita henyu dj taakukumbira vakuru hanzi nachairman hamusimuki musina kunamata vambotinamatira vaya mhanyai mhanyai mhanyai chairman musha oga oga une mutemo wawo kunotanza hamusimuki musina kunamata mhanyai mhanyai mhanyai mhanyai ende chef rinotori kandidheti irori remuchinhoi Ngatityorei huso tinamati mutsvene wakarurama nezita raJesu. Tinodzoka pamberi pechigaro chenyu chenyasha zhinji tichitaura Baba kubata kwenyu kune vakusumuka mutsvene wakarurama. Ndinongoti tungamirai vakuru vedu, tungamirai president wedu, tungamirai vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe pavakufamba vechibva muguta rino rechinhoyi. Ivai munongofamba nawo tinongotaura nyasha dzerwendo kunyangwe kune isu tauya tinongoti baba tungamirai tose takudzoka kunzvimbo dzatabva tinongotaura kuropafadza kwenyu tinongotaura kurwirwa kwenyu mimigwagwa nezita rajesu tanamata amen mazvitai tese ngatigarei pasi ngatigarei pasi kana vakuru vakusimuka please maita henyu nokuteerera